Jien jisimni Alex Kassar, eh, l-owner ta' Alternative Hairdressing u l-lum qed nagħmlu avveniment għaliex wara 11 sena li li ftaħt il-ħanut matul iż-żmien dejna nagħmlu awareness fuq ehm, slow fashion, apparti l-komunità li ħlaqna hawnhekk matul is-snin. U bażikament dal-avvenimenti għad hawnhekk biex għandna n-nies kollha u tajna diskussjonijiet biex nedukaw in-nies kif jilbsu, kif jarmu l-affarijiet, kif ukoll ehm, jedukaw it-tfal tagħhom, kellna l-Gabriel Caruana Foundation ukoll magħna hawnhekk Illi taw u eżebixxu xi logħob antik eh, Malti li tfal. Hawnhekk bħala salon provajt noħlo komunità illi forsi mhux kull salon ieħor għandu ġifieri għandi ħafna klijenti tiegħi li huma u grazzi għal klijenti tiegħi li jiena privileġġat u edukajt li l-nifsi, provajt nolħoq ċertu nix illi eventwalment żviluppa għal eh, da kollu.

cannot go further and uh, I'm trying to leave my drop in the ocean as clean as possible. Fi 11 sena li Hawnhekk eh, alternative hairdressing it always stood for for different cultures hawnhekk ukoll ngħid li l-ħanut tiegħi xi kultant isu podcast ukoll għaliex in-nies li jiġu hawnhekk ħafna minnhom jew jew letturi, jew xjentisti, jew viroloġisti, ehm, kulħadd kontra l-politika però. Iktar mill-li antikwata hija dejt naħseb ir-raqda li jew fil-pajjiż fu ċertu affarijiet li suppost għandhom ikunu ta' aġenda fuq il-politikanti. U ovvjament, nies li nitkellem magħhom jiena, kulħadd kulħadd bl-istess mantra, kulħadd bl-istess mantra għandu bżonn isir xi ħaġa, għandu bżonn isir xi ħaġa. Ehm, aħna mill-ftit li għandna tajna inizjattiva n-nies, tajna pjattaforma wkoll, tajna diskussjonijiet u għandna sellers ukoll li qed ibijaw second hand clothing biex nagħmlu awareness li n-nies ma jixtrux cheap clothing, slave labor clothing u jibdew jintroduċu iktar dik li ngħidula dak il-moviment ta' slow fashion bażikament. Jien inħobb inkun kontroversjali, imma anke meta nsegwi l-podcast tagħkom toħolqu ċertu awareness. Allura jien eventwalment nara ma rrid Nitrigerja l-ħsibijiet tiegħi għaliex peress li ngħixu l-ħajja ta' kuljum ġili ninqatgħu minn dawn l-affarijiet. Ma fil-verità hemm ċertu spiritwaliżmu fiha. Issa, jekk inti akkani fl-spiritwaliżmu, eventwalment minn ma trid by default inti ser tintlat dawn l-affarijiet. Issa jien personalment, mhux għax ma nemminx fil-paranormal, ma ovvjament għandi ċertu xettiċiżmu ġifieri mhux ġas kemm naqbad ngħid eh orrej dak jeżisti, dik teżisti. Però kien hemm on a personal on a personal level ġifieri u esperjenzi naħseb kien hemm momenti fejn ħassejt niew skomdu jew imbeżża ċertu affarijiet. Ma neskludix li l-paranormal ehm, ma jeżistix, però ma neskludix iktar u iktar li l-UFOs ma jeżistux. Eżar, sfortunatament fajt li għet jen. Imma ħe, għajmin biex għalu li n-nis familja li huma prattikament iktar Nies pragmatiċi u tekniċi iktar mill-ispiritwali, il-fatt li rawa eventwalment ftit tal-ikel li stajt forsi nifhem x'kienet għall-ewwel darba u mbagħad ovvjament meta kbirt rajt kemm kienet ehm, kbira l-ħaġa ġifieri fenomenali. Mbagħad hemmhekk bdejt nifhem li iktar mill-ispiritwaliżmu Huwa fatt, naħseb iktar illi m'aħniex weħedna bħala univers. Ġifieri aħna bħala dinja, bħala bnedmin, ngħixu ġo Babel. U meta nibdew naqra fuq dawn l-affarijiet, anke ma jinteressawx minn ma trid ser tħossok insignifikanti. Meta inti tiqpa magħluq ġol Babel, ser tiqpa tgħix b'mod iktar restritt għalik innifsek b'mod iktar konservattiv anke fi ħsibijiet tiegħek. Iżda eventwalment meta tibda taqra u ma tridx wis biex tibda taqra l-informazzjoni qiegħda hemmhekk. Naħseb hemm x'taħseb ħafna fiha. Eh, anke l-fatt meta jimdejt naqra fuq astronomija u bdejt ninduna kif eh, sistema solari taħdem, kif ukoll il-galassiji li hemm. Impossibbli naħseb jiena iktar xettiku illi ma jeżisti xejn milli jiena xettiku illi jeżistu. That's where I stand basically in terms of UFOs. F'każ ta' paranormal, daqsxejn diffiċli għalija għax l-ispiritwaliżmu tiegħi mhux daqshekk mhix il-kor il-kor tiegħi, però ma neskludix. Ma l-messaġġ tiegħi billi ġejtu ovvjament tiffilmja hawnhekk għall-avveniment tiegħi ovvjament nirringrazzjakom tal-ħin tagħkom li nixtieq li noħolqu awareness f'dan il-pajjiż eh, rigward kif nikkonsumaw l-affarijiet, nwarbu l-iskart, kif ukoll meta niġu biex nixtru prodotti, any type of products, ġifiri bħal sapun, kif ukoll shampoos, being li jiena ovvjament hairdresser, nagħmel eh, punti sostanzjali eh, fil-qasam edukattiv tiegħi rigward kif nikkonsumaw ċertu prodotti ta' ġene fuq ġisimna, għal daqstant namlu r-riċerka tagħna u ma morrux għall affarijiet kummerċjali mal-ewwel. Fil-waqt ukoll li fuq industriji differenti wkoll però laqajnihom flimkien ma' l-industrija tagħna eh, rigward ħwejjeġ fejn tedukaw iktar ruħkom kif tikkonsumaw meta tmorru tixxu f'ħanut, araw tip ta' brands, araw jekk hux bżonn li hemm li nxtara dan il-prodott wara kollox, jew nkella jekk hemmx alternattiva oħra li tixxi second hand fejn aħna nsejħulu bħala reuse jew repurposing. Dak huwa l-aħħar messaġġ tiegħi. Rigward ehm, paranormal, ma tantx nista' ngħidilkom wisq għaliex daqsxejn eh, xettiku fuqha, però ovvjament fuq eh, UFOs naħseb li il-pajjiż ukoll mhux qed jinvesti biżejjed fuq dawn l-affarijiet, però pajjiżi oħra għal daqstant qed jagħmlu u hekk eventwalment eh, bħal kollox għadna daqsxejn daqsxejn lura.

Mela, jiena Natasha Buttigieg, waħda mill-co-founders ta' Post Tails and Whiskers. Mela, Post Tails and Whiskers hija pjattaforma fejn qegħdin niġbru nies illi joffru servizz lejn l-annimali. Bħalissa għandna differenti minn pet sitters, minn kennel clubs, nies li jieħdu l-annimali d-dar, jieħdu ħsibhom in-nar, so jiġifieri jekk inti għandek bżonn nissifer u għandek bżonn il xi ħadd li jħodlok ħsib l-annimal, tidħol fuq postairsandwhiskers.com tagħżel lil min tixtieq illi tikkuntattja tikkuntattjhom direttament minn fuq il-websajt tagħna u huma jerġgħu jikkuntattjawk lura biex jaraw inti il-bżonnijiet tiegħek xi jkunu. Jitkellmu miegħek il-prezzijiet u dak kollu illi, illi jirrigwardja fil-każ tal-annimal ta illi għandek. L-idea tagħna hija meta ħloqna dil-pjattaforma l-idea kienet illi ikonna ximkien fejn in-nies li għandhom l-annimal jistgħu jidħlu jiċċekkjaw u ħa jqabbdu persuna illi diġà ġiet ivverifikata u jafu illi hija persuna reliable, hija persuna illi tista' tafda biex toħodlok ħsieb l-annimal tiegħek. Apparti minn hekk, fit-3 ta' Diċembru issa ħa nagħmlu event li ħa tkun qed issir fil-BMX il-warehouse ġewwa Pembroke Fuq l-event, dakinhar tal-event ħajkonna stalls fejn ħajkonna suppliers u vendors fejn ħajkunu qegħdin juru il-prodotti tagħhom fejn tkun tista' tixtri wkoll il-prodotti. Ħajkonna speakers fejn ħajkunu qegħdin jitkellmu fuq affarijiet differenti, edukazzjoni ta' kif inti tista' tieħu ħsieb l-annimal tiegħek bħala trainer, bħala behavior. ħajkonna xi ħadd li ħajkun qiegħed jitkellem ukoll fuq fostering, ħa nitkellmu wkoll fuq il-white paper li għadha kif ġiet iddokumentata fuq il-leġiżlazzjonijiet il-ġdid il-ġodda li ħajoħorġu lejn pet sitters, groomers, breeders, etc. So ħatkun interessanti ħafna. Apparti minn hekk ħajkonna search and rescue team fejn ħajkun qiegħed jagħmel ukoll tipo ta' show ta' xogħlijiet li jagħmlu huma fuq is-search and rescue. U ħajkonna wkoll xi attivitajiet bħal agile training illi n-nies on the day jkunu jistgħu wkoll jieħdu l-kelb u jħalluh jilab for a couple of minutes dakinhar ukoll. X'nixtiequ nagħmlu l-idea tagħna? L-idea tagħna hija illi nikkrejaw awareness eh, man nisem barra fejn nistgħu ngħidu isma. Ħajkunu għaw għandna nies fejn isma tista' tieħu n-nies tiegħek, tieħu tista' tieħu l-annimal tiegħek, l-annimal jista' jieħu pjaċir. Nixtiequ nikkrejaw ukoll dak il-fatt illi il-komunità illi tista' tiġi maquda flimkien u wieħed jgħin lill-ieħor. Nissuġġerulkom u nħeġġukom illi illi segwuna l-event ħatkun sabiħa ħafna. So dawk li intom interessati dawk li għandkom l-annimali nissuġġerulkom illi tiġu għax ħatkun ġurnata sabiħa mmens.